Госман абый моңа гади уйлый, Галимҗан. Аның бай тарихы турында 2011 елда генә шушы китап басылып чыкты, Иске Пади авылы тарихи язмалар. Авторлар, Пади Тихо, Фәнис Нуртдинов, Галимҗан Хәмидуллин һәм үзебезнең менә биредә утыра Госман абый Мортазин һәм Рафик Насыйров. Иске Пади авылы тарихы. Туган авылында үз кеше. Кешелек элек, ата-ана һәм туган җир. Мин инде спортта 2006 елны керешеп киттем кул көрәше белән дидем бит инде. Кул көрәше белән беренче ыткач Татарстан чемпионатында мин инвалид мөмкинлекләре чикле спортчылар арасында беренче урынны алдым. Менә шуннан соң миңа бу этәргеч булды спорт. 2007 дә, 2008 дә дә катнаштым бит инде. Аннан соң киттем. Татарстанны җиңгәч, Россиядә, Россияне җиңгәч, Европага, мирга китәсең Россия команд составында. 2009 елны бит инде. Болгариядә җиңү яуладым. Ике, ике төрдән дә бронза медаль алдым. Шуннан соң гел миңа этәргеч булды. Елда спортка катнашасы килә башлады. Авырлыклар килгәндә дә, авырулар булганда да, шул авырлыкларны җиңеп, Яңадан терелеп аякка басып, тагын да керәштерергә. Әгәр дә гел өйдә ятсаң, бер кая да шөгыльләнмәсәң, үзеңнең үзеңнең исәнлегеңне югалта барасың шикелле. Ә болай шөгыльләнгән саен гел этәргеч бирә. Тагын да катнашасың, тагын да теләк туа дигән шикелле. Менә бөтен спортның үсеше дә, ярдәме дә шул дип уйлыйм. Үзеңне һәрвакытта да Күтәреп торырга кирәк, үзеңә этәргеч ясарга кирәк. Шул гына җиңүләргә ярдәм итә. Ә менә мине күн керәштерүчесенең беләге нык булсын өчен ничек шөгыльләнергә кирәк? Күн керәштерүчесенең беләге нык булу өчен һәр вакытта тренировка кирәк. Бөтен сире шунда. Тренировка ясарга, иренмәскә кирәк инде. Күреп торасың, синнән кечле спортчы бар икән, Әһә, аның тренировкасы күп дисең. Тагын да шөгыльләнергә кирәк, мин моны узарга тиеш диеп, әгәр дә шундый теләк куйсаң, җиңеп була. Минем үземнең дә шундый хәл булды. Норвеж спортчысын бер елны бик ансат кына җиңдем. Аннан соң ул мине җиңде. Менә алай да була. Ышанып барырга ярамый. Бу кешене алам, җиңәм дияргә юк. Тренировка кирәк и все. Мине бер тренер әйтә бит инде. Не бывает непобедимых, ди. Шуның өчен инде гел тырышсаң, җиңәргә була дигән сүз әйтер идем мин. Иске Кади малае Фәнис Нуретдиновны кайсы илләрдә беләләр? Кыскача гына. Мин 17 тапкыр чит илләрдә булдым инде. Польшада, Литвада, Казахстанда, Бразилиядә, Италиядә. Мәскәүне әйтмим бит инде. Польшада 4 тапкыр булдым инде. Латвиядә Сана, санап бетерә торган да түгел монда үземдә. Менә Сан, Сан Паулога, Бразилиягә генә бардык. 18 сәгать самолетта очтык без анда. Фәнис Нурытдиновның ничә медале бар? 217 медалем бар. Мин аны музейларга да өләшеп өләштем инде, внукларга да бирдем. Әле тагын да өстәлер дип уйлыйм. 217 медальнең иң кадерлесе кайсы? 217 медальнең аларның аерым әйтеп булмый дип әйтәм инде. Менә Бразилиягә бардым, кулым сыңган килеш керәштем. Шул медаль миңа кадерле. Бразилия, чемпионат мира, мин анда серебряным призерым булдым бит инде. Менә кадерле медальләремне шул дип атыйм инде мин. Фәнис Нуретдинов э, Украинадагы хәрби хәрәкәтләрдә бар э, катнашу өчен барырга да гариза язган дип ишеттек. Дөрес, Украинага барырга гариза яздым, военком, военком янына кердем. Абый ди, без сезне ала алмыйбыз ди, менә ди, иртәгә ди, энергетик анда ди, яшьләрне озатабыз ди, армиягә ди, сугышка ди, шулар янына килеп чыгыш ясагыз диде. Шулар янына барамын дигән идем дә, Гөлзада Мухаметовна безнең шәһәребезнең танылган шәхесе, Фәнис, анда бару бер дә килешмәс ди, яшьләрнең әти, балаларның бит әти-әниләре дә бар ди. Син олы яшьтә булу сәбәпле син алмыйлар ди. Син яшьләрне кытыртырга килгәнсең дип әйтерләр диде. Ат шулай итеп бармадым. Ул хатыма резолюция биреп кире үземә килде. Сиңа объявляем благодарность за твою смелость диеп, абый, сезнең бу яшьтә армия хезмәтенә ала алмыйбыз дип язылган иде инде. Шул истәлек булып калды ул миндә. Менә ярар теге сугыш хәрәкәтләрендә генә түгел, бүген бит инде геройлар кенә дә инвалидлар декасы дәвам итә. Менә бүгенге тыныч тормышта герой булып буламы? Әгәр дә минем бер девиз бар, жить никогда не поздно диеп әйттем бит инде. Жить никогда не поздно. Үзеңне күрсәтергә теләсәң, спорт ярышында күрсәтергә була инде. Әнә мин 70 яшь булуга карамастан военкоматка да язган идем бит инде. Бу һәр һәр җирдә дә кешенең мактаулы эше бар, мактаулы исеме бар. Гади генә мисал, элек-элек Оттян авылда эшләгән вакытта да шушы ук терлекче булды, доярка булды, комбайнер булды. Бар да социалистик труда, герой социалистик труда исемнәрен дә алдылар. Любой хезмәттә кеше үз-үзен күрсәтә ала. Алмаучылар да герой. Алмаучылар да герой, әйе.